Forty eight years. Mpatsɔ ama a.
Na ɛdɛn na esii yɛ nti a wo fa wabɛ find ne wo self in situation wei nsɛɛ mu no? Oh maa me wɔ police mu na madamfo bi de powder bi baa sɛ me ntra hwɛ na me tra hwɛ yi na me ni me nfa sika me nfa me sika ntɔ de bi ɔbaa no atɔ aba na ɔde aba ne matwi ne bi ɔbaa no matwi nti ɔde maame a bɛyɛ one year ma agye ne ade no gye agye me mogya ɛfiri one year no afikyire no ogyaa ma ɔkɔɔe nti ɛyɛ me ɛyɛ sɛ afra me mogya nti ayɛ sɛ adeɛ a manyɛ bi a na me ho yera me nti ebi wɔ a mekɔhyɛ ghetto a ebi wɔ one month koraa na menkɔ adwuma mekɔ adwuma mu a ne yɛama me wɔne na yɛama me suspension ne ama yɛa ne ma busuafoɔ aka ne yɛasan afa me yɛwɔ mu a three times ɛna government yi madi sɛ ɔntumi ne menyɛ adwuma biem nti ɛma mebɛtena fie ɛma mebɛtena bɔnka mu

Okay, na na wo sɛ woyɛ adwuma ɛna yɛ pam adwuma bɛn na na woyɛ? Mpatsɔ meyɛ police ni.
Woyɛ police officer? Mpatsɔ amama.
Police officer ɛna Mpatsɔ amama. Esan sɛ wobɛyɛ addicted to uh, drugs nti no eyi yes, wadi firi adwuma mu. Mpatsɔ amama. Okay na mpakyɛw drugs no emu emu deɛ he na wofa? Mpakyɛw me fa rock me san fa tie rock and tie. Ɛno rock ɛno ne yɛ dɛn no no cocaine anaa? Ɛyɛ cocaine aa cocaine maa.
Cocaine na wofa? Me pakyɛw a maa.
Nti sesei no wabɛyɛ addicted to it a you can't do without? Yes.
ma a mentumi nnyae koraa.
Okay. Na Ghana ɛhe na wofiri? Accra hɔ no ara na wofiri anaasɛ ɛhe na wofiri wɔ Ghana na ɛhefa na na woyɛ adwuma? Mefiri Akyem Asiakwa na meyɛ adwuma wɔ Koforidua Eastern Region. Woyɛ adwuma wɔ Koforidua. Mepakyɛw ae mama.
Okay. Na wo wo wɔ abusua? Me wɔ abusua paa. Me wɔ nkɔla four. Me maame wɔ hɔ. Me papa na aka baabi. Me wɔ fa no mu nyinaa wɔ hɔ. Nti wo maame de ɔte ase. Ɛna awo ɔma four. Na ɔbaa na wo ne ne wo yɛ no wa ware na na. Mepakyɛw ɔbaa ma yɛ ne ho adeɛ.
Okay. Ama abusua foɔ. Okay. Okay, nti wode wo ho bɛhyɛɛ nnubɔne yi mu yi, how many years ni? Mampakyɛw, nineteen years ni. Nineteen years ni a um, wayɛ addicted to cocaine. Mepakyɛw ama.
Na wo yere ne wo mma no, sese wɔn wɔ hefa? Pakyɛw, wɔn wɔ Siakwa, Akyem wɔ Siakwa.
Akyem wɔ Siakwa. Mepakyɛw an.
Okay. Na yɛ a wokɔhwehwɛ wɔn wokɔhwehwɛ wɔn akyiri akwan anaasɛ wo yere no ɔne nkwadaa no wɔba bɛhwehwɛ wo. mepakyɛ yi daabi maa menkɔhwehwɛ wɔn da fourteen years ni menkɔhwehwɛ wɔn da.
fourteen years ni. mepakyɛ ama.
na wowɔ hɔ a biribi nka biribi mpusu sɛ magya me yere anaasɛ magya me ma wɔ baabi nti ɛwɔ sɛ mekɔhwehwɛ wɔn akyiri akwan. Oh maa biribi pusu me medi wɔn ho paa na sika a mede bɛkɔ no aduro no me sika no nso me nti me ntumi fa mfolo ɔde nkɔ ɛsɛ me de tɔ aduro no adeɛ adeɛ kyi sie ne ma ɛnyɛ aduro bi anoma maa na meyɛ awu na adwene bɔne bɔ me tirim na meyɛ adeɛ mfata korɔ no nketenkete ne adeɛ nti ɛnna me nkɔ koraa na mede akɔtɔ no matwe metwi wie a na m'ani aba me ho so Sɛ minya fie a mɛkɔ, minya fie a mɛkɔ, adeɛ kye a na ma masan forgɛte. Ne nti sesei a no, wonya sika wɛn na ade tɔ nnuro no? Oh ma mebɔ korɔno, eh, menya adwuma no ma, eh, manya adwuma nso na mebrɛ a, me, korɔno nketenkete, w'adeɛ da hɔ na mafa, na mede akɔtwe. Woyɛ lusu a na mafa w'adeɛ, woyɛ lusu a, deɛ ɔbɛdi me ho biara mafa. Nti kyerɛ sɛ edee no dodoɔ sɛn dodoɔ sɛn na ayi wonom? Oh, edee sika wɔ hɔ a metumi nom six times a day.

Okay nti six na wofa ne nyinaa boɔ yɛ thirty Ghana anaasɛ baako biara na yɛ thirty Ghana? Baako biara na yɛ thirty Ghana baako biara wa one baako biara thirty. Yeah mama. Ɛnna ɛsɛ ɛnyɛ sika ketewa o. Ɛɛ maame sɛ korɔ no sika na mele mele twe menyɛ adwuma biara yɛkye me nso a ɛtumi bu me a ne yɛ akume mebrɛ paa ma mebrɛ ɔmo yɛ dua mu mebrɛ metiw yɛ brɛ deɛ deɛ ayɛ me a mede tiw ɔmo a nyame nko na anim. ɛbrɛ paa. Okay
nti which means sɛ a day no six ɛna wofa ɛna Yes, ma. baako biara ɛ cost to um, 30 thirty Ghana. Ghana. yes ma Wow, wow, wow, wow, wow. Nti no sɛ day woanom bi a dɛn na esi? Anaa wonom less than six no a wofa edee no a, dɛn na ɛresi? Dɛn na ɛkɔ so Ma, wɔ wo wedeɛ mu? ma woanhwɛ koraa me nam a me, me, mekɔ toilet gu me ho. Me ho yera me, nti ɛyɛ den a mɛfɔɔse sɛ mɛpɛ korɔnɔɔbɔ, mɛpɛ adeɛ bi afa na makɔtɔn wɔde akɔtɔ. Me ho yera me, woanhwɛ a mɛne agu me ho, me nam koraa a mɛtumi ane agu me ho a, owida a menhu sɛ mekɔ toilet.
Ah, nti kyerɛ sɛ dee no woamfa a wo ne ne nini guu ho basabasa? Ae, mamfa. Na meyɛ awu, na sɛ ɛpɛ sɛ ɛku me. Ɛgye sɛ m'adamfo bi boa me, ɛma me lines bi ɛkɔ me body mu, ansa na matumi alivu kakra. Ɛnsa maa metumi koraa, ɔhwɛ koraa biribi bɛyɛ me.

Mekowia bicycle area hɔ aa ade no yɛ me sɛ kowia kowia me ho yira me na mekɔ fae onipa no so wataa mo me mede kɔ a na ɔbom bɛkye me manya me mfe mete hɔ me mfe adeɛ ayɛ me no mentumi nkasa koraa yie meka sɛ koraa mebrɛ ampɛ sɛ nka me ne owie ntam koraa na mesɔre mebrɛ maa mebrɛ me mfe me mfe dompen baako koraa abu Wow, ɛne yɛtumi aboro ama w'anim nyinaa ahohohoho saa. Mebre o, mebre serious. Because anim sɛ ni deɛ asɛ boxers foɔ no ɔmo ɔmo

Woyɛ corporal a? Ah, ɛne ɛde yi m'adim a.
Wow, wow. Ɛna enubɔne nti no, seesei no wadane wadane kurɔnfoɔ a yɛbo at any time. Na um, wo maame wahu.
Me maame. Wo maame.
Yeah, wo maame sese ɔno ɔwɔ asi akwa hɔ ana. Ɔwɔ asi akwa hɔ deɛ si de bi ɔdwe me ho na yɛ ɔbɛ ɔbɛ hu me ne asɛm onim baabi a mewɔ onim baabi a mewɔ last time na mehyia me kurom ni bi na ɔsi eyi kɔmra bɔɔten ha na ɔwɔ na me si ha na mewɔ me kura me hu ne tam aka me dɔgye ɔsi me maame esu saa maame de ɔfɛn sɛ ma wu kura nti ɔma ɔma yɛ ma yie kura long time ɛna me si me hu yi nti ɔno na ɔbakɔ bɔ ama ne ofin sɛ me hu yi me me me wɔ alive.
Na wo wo start no mu ayi enubɔni wakɔ prison pɛn. Makɔ prison two times.
How many times? Two times six months six months two. Two times.
Ayi. Na ɛno no kɔ ɛn ha wokotwa mmerɛ dodoɔ sɛn wɔ prison hɔ. Mekotwa abosome nan. Four years. Four months four months. Four months ok Yes ma.
nti ebia two times na wokɔɔyɛ no ebia wokɔ E- ebia ɛɛm four wo months. wokɔdii wokɔdii four months wɔ hɔ Yes ma.
Yɛma me six a metwa four na aban afa two. na wowia bibi nti na wokɔdaa prison anaasɛ ɛɛm polisifoɔ na ɛkyee wo because of ayi ayi drugs no nti anaa wokɔwia Daabi adeɛ. daabi ma sɛ korɔ no nkɔmmɔ a me ne wo di a korɔ no mɛwia yɛbɛkye wo ebi wɔ hɔ a wobɛfa ngo adi

Sɛ adeɛ a ɛhante me no, maa mentumi mfama di kan nyae. Sɛ mmoa ba seesei a, wobɛgyae. Life, ma mɛgyae na makɔtena fie ahwɛ me nkɔlaa. Life. Ma, ma, ma, mate aseɛ, mate aseɛ. Nti no, seesei a no, woma ahwɛfoɔ ahu sɛ, sɛ obi ayɛ ready sɛ ɔbɛ offer wo help a, Woayɛ ready sɛ wobɛgye saa mmoa no a ɔde repɛ ma wo no? Ma mɛgye. Efisɛ wopɛ sɛ ayi wo live a, a new life. Ma mpɛ sɛ me live a new life. Meyɛ nice boy. Cocaine nti m'abrabɔ yɛ asɛe. Ma menka akyi. Nti mommoa me. Mesrɛ wo man, mommoa me. Na mebrɛ. Mommoa me. Okay. Ɛwɔ Nyame din mu. Okay.
Enti wetumi sɛ sɛ yɛtumi boa wo na wogyaa anum bɔne a, a are you willing sɛ wobɛyɛ adwuma? Mɛyɛ adwuma Wobɛkɔ ma. back to police adwuma no mu Ma anaa? mɛyɛ adwuma, ɛnyɛ polisi adwuma koraa, menyɛ polisi adwuma, mɛyɛ adwuma, mɛyɛ adwumaden a me betua me ka bosome, mɛyɛ adwuma. Polisi adwuma deɛ men- menyɛ adwuma biara saa. Mɛyɛ adwuma, apart from polisi, mɛyɛ adwuma a ebetua Wobɛyɛ me ka. adwuma. Ha, company koraa mɛyɛ adwuma Okay. biara a etua ka biara a metumi de ahwɛ me nkɔlaa. Mepɛ adwuma a mɛtumi de ahwɛ nkwadaa no ama wɔn life asi yie ama me. Wɔn nyɛ sɛ me sɛdeɛ mabrɛ no. Mpɛ sɛ me nkwadaa bɛtete sɛ me sɛdeɛ mayɛ yi. Ne nti fourteen years yi a ɛɛm wohu wo mma yi ne wo yere yi wohu sɛ ne wohu wɔn a wohu wɔn o wode wɔn gya hɔ na mmɔfra no wɔ ɛwɔ how many years. Oh, me ne wɔn gya wɔn a na wɔn susua.

Ah, wo first born a wo mi nti sɛ woabɛdane grandfather. Yes.
Nti wonya mfa w'ani hu wo ba n'anim na nka mpɛ sɛ wo nana no mu anim. Dabi da ma mehu me ba mpo no mahu me nana mpo anim. Me ba nkra mefiri nkrom ba nkra ɛba sikiri ara na me menim ka paa nti woyi list di a ɛno na mawia paa meyɛ best rider mekɔfo dua me yɛkɔ races kora madi kan two times ba sikiri ɔboa ma mefa na woyɛ lusu a woboa me kɔgya wo amanfoɔ yerem kora me dwane gya wo la pass ne ade me dwane gya amanfoɔ me wie amanfoɔ basket ne ade ama wie wie wie me tu kɔfa fifie wɔn de pia bɔntɛm de me me de pie ne nyankopɔn adaworo ma nti wɔn obi ahwɛ me mpo na mekɔ na mafa me ho ani. Mm.
na mepatwo wokɔ asɔre. maa menkɔ asɔre menkɔ laase de na mekɔ asɔre mmom wɔ salvation me maame asɔre ɔkɔɛ salvation ame Ɛno na mekɔɔ kakra a na meyɛ nkwadaa bɔne deɛ asɔre deɛ ama madwene mpo menna mpo nte Nti life. wode wo ho bɛhyɛɛ nnubɔne yi mu deɛ wonkɔɔ asɔre ba before no deɛ na wokɔ asɔre. Na mekɔ asɔre ae me maame de mekɔ asɔre me aba fie kama na mani fi paa deɛ menkɔ asɔre ma na ma obi a me teki me sɔre a me teki mɛda akɔ dwale mpo me nko me dwa me timi dwale mpo na makɔ hyɛ aso dɛm bi a meda mpo a me nyɛ bi atwa ma me timi nsɔre mɛda mɛda akɔ asɔre ma me timi nkɔ Ɛmma m'adwene mpo.
Nti wo sɛ w'adamfo no a ɔ introduce wo to drugs no ɔyɛ Nigeria ni? Mpakyɛw ama ɔyɛ Nigeria.
Ɛɛm nti fii sɛ ogyaa hɔ kɔɔ Nigeria no wontee ne nka ɛ? Maa mentee ne nka ɛ.
Ɔno ɔyɛ criminal sen me nti ebi koraa wɔaku no. Mebɔ mpae sɛ ɔntena ase mmom. Ɔno sɛdeɛ ne criminal nteɛ no ɔno deɛ maa deɛ life wɔ mu no ɛnyɛ bi na ɛwɔ mu no. Ɔno deɛ ɔyɛ horror ankasa. Horror paa horror. Okay.
Nti wo wɔ hɔ a ayɛ a wonu wo ho sɛ wohu yɛ ankanka woamfa wo ho ankɔhyɛ saa tebea wei mu. Manu me ho manu me ho ma manu me ho akyɛ manu me ho akyɛ na boafo ni wɔ nti menom no saa gya menam mu saa mewua na nka mekɔ mede saa na madwene sie deɛ nim sɛ abrabɔ no asi Nti mebua na anka mɛhwɛ bi. Nyɛ mo na mobɔ aye koraa na menim sɛ biribi wɔ hɔ, ɛboɔ bi wɔ baabi a menim sɛ abrabɔ da asi, nti meda mu ara na mekɔdwi adeɛ na yɛbom yɛ na yɛkum yɛ na anka mekɔ. Ah, ɛfiri sɛ mawo, mawo, mawo mmaa deɛ ɔmbɛsi mo anan. Okay, okay.
Nti seesei ara no deɛ, ayi woama ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ahu sɛ, sɛ mmoa bi ba no a, ɛba sɛ yɛbɛfa wo akɔ ebia rehab a,

Me nuanom a wɔgyina me nkyɛn yi, obiara ani abere serious.
Na sɛ nnipa bebree ani abere sɛ wɔn wɔn pɛ sɛ ɛɛm ɛɛm wɔn gyae a, adɛn nti na mo mo nyɛ protest bi a na mo nyinaa mo nka mo ho mmɔ mu na ebi a mo nkɔ ɛɛm tv station bi a na radio station bi na momfa mo asɛm nkɔ hɔ sɛdeɛ ebia yɛ problem ni o nti na yɛpɛ sɛ aban no yɛ dɛn ɛboa yɛn. Adɛn nti na monka mo ho mmom ɛnyɛ biribi saa? Ma Ghana deɛ yɛ ntumi ntumi nkɔ saa wo yɛ wo ho fi koraa ɛbɛpam wo ɔmo ɔmo nya da ɔmo dwae koraa sɛ wobɛkɔ Ghana paa sɛ ɛɛ peace fm sɛ wohia mmoa nti yɛ kokee wo ɛɛ wo pie hɔ na yɛde aboa bi Maa wɔn nyɛ wɔn dwan yɛn koraa nti yɛn mpo yɛn nyɛ adwene sɛ yɛn kɔ mpo yɛn nkɔ mpo sɛ yɛn kɔ sɛ okay. nipa bɛyɛ tɛn ni aso yɛn ho yɛn ho fi saa yɛ kɔ peace fm sɛ yɛ paatwa yɛ ba yɛ ho panin na waboa yɛn na yɛ gya kukan yi maa ebi kura nsi da. Mm. ɛnyɛ wokura a woyɛ wei ama nti wopakyɛ sɛ yɛmpɛ ma anim koraa hwɛ never ebi kura nsi dama Yehu ɔ yɛn nyɛ bua diɛ yɛn yɛ adwene yɛn kɔ. Yɛn nam na asɔfo bi hu a sɛ yɛn nkurɔfo yi a ebi wɔ mu a ɔsɔfo bi ti hu no no atwe no de ne kɔ no aboa no. Na bebree firi mu bebree wɔn chance apio baabi. Yɛn yɛ chance mpie lɛ obu a asɔre bi tumi bɛfa no na wɔyɛ ne nyamesom ara ti na Onyankopɔn tumi aba ne mu na ɔsɔfo no afa na ɔwɔ ne fie wɔayɛ ne house boy wɔgye aduro no ɛnɛ mahu bi ne bebree a wɔyɛ nice So fa na wɔde ama no aha da ama no ama no adwuma a ɔyɛ a ɔmma hɔ biom bɛyɛ five years ni mahu boys bi mahu boys bi okay. ama aboa saa nti wo mimi chance mmae ɛma me nyaa no saa nti na mewɔ mu ma woka radio station saa ɛno deɛ ma ɛno deɛ fa to nkyɛn na deɛ ɛnyɛ adwuma ɔmo dwae kura sɛ obi adwe aduro a ɛsɛ ɔkɔmboaeɛ no ɔmmoa wo ne maame ba ne wo ɔmfiw mama Okay. Ɛmoa no firi Awurade. Bia sɛ aka mo koma yɛ a mo yɛ. Mo na mo betumi aboa yɛ. Yɛn nso so agya yɛ wie a, ɛɛm yɛbɛhwɛ sɛ ebi a nyame bɛka ebinom akoma a wɔn nso bɛ try sɛ wɔn bɛ reach out to mo a a wɔn bɛ try wɔn bɛ boa mo a. Afutusɛm a mewɔ ka kyerɛ me nkurɔfoɔ mo hwɛ me ne m'adɔfoɔ mo hwɛ me ne sɛ obiara wo ne ba bɛrima a ɔntu ɔntu ne fo na saa adeɛ a yɛnom powder wei no ma ɛkɔ ma akwadaa bamuwa biara dangerous thing Obiara bɛtumi anom bi. Government bɛtumi ayɛ, minister bɛtumi anom bi. Mpanimfoɔ bebree wɔ mu a wɔnom saa drug no bi a wɔn adwuma sɛe. Ebi atontɔn wɔn ship ne ade. Nti afotuo a wɔwɔ mu a mede ma wɔn sɛ wɔntu wɔn mmabarima fo sɛ abɔnten a wɔkɔ no, biribi de cocaine, yɛfrɛ biribi cocaine, ade powder bi a yɛnom, ɛyɛ hu, ɛyɛ ade yɛ dangerous thing a wɔhwɛ binom sɛ dɛ wɔ ade no wode ho hyɛ mu a sɛ dɛ w'abrabɔ yɛ. Nti maame deɛ deɛ mɛsom sɛ wɔntu wɔn mma fo, wɔn mma wɔn mma mmaamua fo. Na ɛyɛ ade a ɛyɛ hu. Wo ba bi kɔnom bi a, ma ɔbɛsɛe abusua no. Wo ba bi kɔnom bi a, sɛ bi wɔ a ho kura nkɛyɛ. Nti maame de dɛm de ma adɔfoɔ no sɛ, yɛhia mo mmoa ɛna afutuo, ɔmo ntu ɔmo ɔmo afo ɛwɔ fie. Ma ɛno ara ɛno na mede bɛ mede bɛ ma m'adɔfo. Na meda m'adɔfo nso ase sɛ ɔmo anya aso na ɔmo atie yɛn. Nti wo susu sɛ wo yere Ɛda so te hɔ retwɛn wo. Oh, maa me yere deɛ, me deɛ me, menim sɛ ɔda so retwɛn me. Ɛkyerɛ sɛ, sɛbe, ne maame wui, me na mesiee, ne papa wui, me na mesiee no. Mahwɛ wɔn, mahwɛ wɔn nso fine, mahwɛ abusua no fine. Ah, me maame hɔ na ɔwɔ. Nti sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbɛtu afiri yɛn fie a akɔ abɔnten a, me deɛ ɔbaa no deɛ, menim sɛ ɔte hɔ retwɛn me. Na mfie no a akyɛ no nti na ebia mɛka sɛ waware foforɔ, maa. Ah, nti wo ma, ayi, wo yere ne wo maame na ɛte? Me, me yere ne me maame na ɛwɔ.
Okay, ɛnna Mr. Seth, meda wo ase sɛ wa ɛɛm wame atwetwe nkɔmmɔ ɛnnɛ na mmiri pam no nso no megye di sɛ ɛɛm yɛbɛsan atwetwe nkɔmmɔ biom. Maa meda mo ase.
Why? Meda ase. Nyame nka wo ho na ɔnhyɛ wo den na mmoa bi
mmra ɛma wo.
Meda m'adɔfo nyinaa ase.